Ba gerija baka ke pagi tu lalu bala menyadi ke di rumah pagi tu mega kitai bisi live streaming jadi sapa ke bisi Facebook kita tau muka Facebook tauka direct dalam YouTube YouTube ok so sekali agi ku ngelalu ke penatai semua kitai nyadi. uh, belabuh hari satu hari bulan empat eh. Satu hari bulan empat uh, kita tahu bersemayang baka selama retinya nadai hat agi lah ha. Uh, semina kita berkena ke tu aja. bekena ke emas tu aja ah. Nya aja syarat dia ah. Belabuh ari satu ari bulan empat. Ah nyadi tau meh kitai bedesau ngagai bala ke di luar din ke enda enggau kitai pagi tu padah ngagai sida iya belabuh ari bulan empat nadai sekat agi eh nadai limit semina kitai dipinta ngena tu aja ah emas. lebuh kitai ke begumpul ba bala mayuh. Pia mega kedua nyadi kaban gerija nyadi borang nya diterima sebarang maya nadai. Nama nya nadai tarikh tutup ah. Nyadi sapa-sapa ke ka nyadi kaban tauka ahli BAM Iban Taban Tungku ngisi burang lalu burang nya pom nya tau diserah sebarang maya. Semina kitai ke ngumpul duit ke diserah ngagai pusat ah nya aja ke bisi tetap ditetapka maya ari bulan iya. Okey nyadi enti bisi bedau mayar sepuluh ringgit siku nya ke diserah kitai ngagai pusat kitai agi mega nerima engka sampai ujung bulan tu ke nih sampai ujung bulan tiga okey ke bayar tauka yuran. tauka sumbangan nya sumbangan ke betul agi eh sumbangan sepuluh ringgit tu diserah kitai ngagai pusat kitai agi nerima sampai ujung bulan tiga tu ok nyadi awak ke terang eh pasal pekara tu ok nyadi ketiga iya kes. covid agi tinggi ke kemari kitai meda kes di menua Sarawak seribu lebih nyau ka sema dua ribu ke tang tu ke mayuh agi iya nya kategori satu enggau dua kategori tiga empat lima enda mayuh kemari semina siku ja mati. di menua kitai Sarawak ah ok nyadi anang kalau rirau ka nya laban tu sigi dah dipadah menteri kesihatan tu gelombang iya ah gelombang iya nang iya tinggi tang diatu dah majak turun baru ba peringkat nasional majak turun tang taja pia Kitai agi ditesau, agi dipinta bejaga-jaga. Ok. Reti nya tadi, emas tu mesti dikena kelebih agi enti kitai pansut ngagai endur ke besai ba bala mayuh baka supermarket enti ulih anang mai anak-anak mit pansut dulu laah ke utai ke ngagai endur ke Mayuh orang baka supermarket utai ke bekenya. Ok kiti tadi bisi ku meda ninga berita mega ok engka anak mit tu lebih agi mudah diserang omicron tu iya ke baru tu diatu omicron kedua munjul nyadi gelombang iya taja kes agi mayuh tang bisi nunjukka penurunan bisi turun dah gelombang covid semilan belas tu ok jadi nya berita iya jadi kitai agi nitihka sop agi bejaga jaga nitihka ditetap KKM kementerian kesihatan malaysia ok jadi aram kitai besampih nyerahka gempuru tu. Sebedau nya aku ngelalu mega engka bisi bala menyadi ke baru enggau kitai ditu pagi tu. Bisi baru iya keterubah iya jang ka jari. Ok. Puji Tuhan. Ok. Hari ni hari ni penatai? Hari dulu dusun eh. Auu ok selamat datai ok selamat datai sama begulai enggau kami ok ila ngisi burang neh nyadi ok terima kasih tiap tiap hari minggu ok pukul semilan neh kitai belabuh besembiang ba ditu ok bisi agi ke baruh. Saget okay nyadi okay bukai orang lama magang lah okay aram kitai besampih nyerah ke gumuru kitai pagi tu ah okay apai kami di serega kami beterima kasih apai ke pemanah nuan ke intu ibun nuan nuan ke dah nyaga ngelindung kami kelebih agi sehari tu nuan dah meri hari tu ngagai kami apai Nuan dah nchelakka mata kami, Nuan dah ngemanjaika umur kami ba dunya tu Apai. Kami beterima kasih Apai, nya alai pagi tu kami datai ba endur tu kami deka muji, ngangkat, ngeninggika nama Nuan Apai laban Nuan siku aja ke patut dipuji ke patut disembah. Nya alai Apai kami nyerahka endur tu ngagai jari Nuan Apai, intu ibun kami sepanjai kami ke ditu pagi tu, jaga ari. Jaga kami ari kuasa-kuasa pembetang, kelebih agi Covid semilan belas ke benung melekai di menua kami baka ke diatu apai. Pia mega, aku nyerahka bala menyadi kami ke bukai ke enda ulih enggau kami ba gerija, tang sida iya enggau kami nengah live streaming pagi tu apai, nyerah sida ke jadi nuan mega apai, nuan mega ngintu ngelindung sida mega apai. Kami nyerahka semua ke ngembi bagi pagi tu apai. Iya ke ngiring, ke main pala alat musik kami, pia mega iya ke mai jaku nuan pagi tu apai. Au nuan nyaga ngelindung sida mega apai lalu nuan deka ngenataika berekat nuan ngagai kami semua nengah sida ke ngambi bagi pagi tu apai. Kami sekali lagi nyerahka endur tu ke jari nuan apai. Enti sema bisi roh-roh jai, roh-roh pemetang di endur tu. Kami muruk, kami ngancur nya dalam nama nuan ti pemadu bekuasa. Kami minta semua tu dalam nama Anak nuan, Jesus Kristus ti Tuhan enggau Pengelepas kami. Amen. Okey. Ku nyerah enggai ke ngiring ah.

Bisik. Ok, selamat pagi. Shalom. Terima kasih ngagai bala ke bisi datai baka ke pagi tu. Ha? Lebih agi baka ke Maya diatu munyi ke udah disebut tadi penyakit agi tinggi tang puji Tuhan kitai ulih datai ba rumah Tuhan. Nyadi pagi tu mega aku diberi pastor iya nya siti tema iya nya bemansang bebuah lebat laban tema gerija kitai mansang enggau nya alai iya ngasuh aku bejaku ke pasal Mansang ba buah lebat. Nyadi, sebedau kitai neruska Jaku Tuhan, aku ngidang ti dalam sampi dulu. Haleluya. Tuhan, Allah Taala Apai kami di surga, dalam nama Jesus, Tuhan, kami datai ngagai Nuan sekali baru pagi tu, terus meri puji. Terima kasih, Tuhan, ka pemanah Nuan ke udah ngintu ngibun kami semanjang malam tu tadi, Tuhan, sampai ke pagi tu, kami ulih datai, ba rumah nuan lalu ka muji, nyembah lalu ngemesaika nama nuan. Tuhan, aku terus besampi mega Tuhan, ngagai bala nembiak nuan ke bisi datai pagi tu. Enti nyema sida bisi sakit Tuhan, geraika sida iya dalam nama Jesus. Nyalah Tuhan enti sida iya bisi pengurang kan, penuhka pengidup sida iya Tuhan Jesus. Awakka pagi tu Tuhan, sida iya ngasaika diri seruran Dilindung dijaga nuan Tuhan Jesus laban nuan enda ninggalka anak nuan. Lu pia mega Tuhan pagi tu aku besampi Tuhan nyerahka sida ke dirumah mega Tuhan ke meda live streaming kami pagi tu. Oh keringka pengarap sida iya awakka dalam hari ke ka datai mega Tuhan sida eda datai ba tempat nuan ti kudus tu. Lu pia Tuhan pagi tu aku terus besampi Tuhan nyerahka gempuru kami tu Lebih agi, iya nya, aku empu ke bekunsi ke jaku nuan. Aku ngaku ku nadai bisi penemu. Tang aku pechaya Roh Kudus nuan deka natak mulutku ngena kuasa iya. Awakka semua utai ke pansut ari mulut aku, iya nya jaku nuan. Nyadi aku semina jadika perengka nuan nyalai pagi tu Tuhan. Awakka nama nuan dimuliaka. Lupia mega Tuhan, pagi tu aku besampi Tuhan. Nyerahka jaku ke deka dikunsi ku Tutet lagi Tuhan. Awakka nuan, Tuhan. Ngena aku, Tuhan. Nerangka nya, Tuhan. Taja munyi ku aku tadi, Tuhan, aku enda nadai penemu, nadai pemandai, tang aku pechaya Roh Kudus nuan deka nerangka tu ba tiap-tiap ati siku-siku kami ke ditu, Tuhan. Laban, jaku Nuan iya nya tajam baka pedang bemata dua. Baka nya mega pagi tu, Tuhan, awakka jaku Nuan tu, Tuhan, ulih ngubah pengidup kami besehari-sehari, Tuhan, lebih agi lebuh kami diau ba dunya ke mayuh penguji tu. Pia mega, Tuhan, aku terus besampi pagi tu, awakka Nuan, Tuhan, terus merekat gempuru kami ari pun ngagai pengujung lagi. Terima kasih, Tuhan, tu mesampi kami ke dipinta kami, Dalam nama Tuhan Jesus semua kita nyebut amen. Puji Tuhan pagi tu nyadi aku diasuh pastor berkunsi ke nya berbuah lebat. Lebuh kita berjaku ke pepasal buah eh, buah atau berbuah lebat. Nyadi lebuh kita lebih agi bala orang ke berkebun, inya buah tu tadi Iya kekadang iya bebuah sigi pun bebuah mega. Enti iya bebuah mayuh nya nya ke dikumbai kitai bebuah lebat. Nya alai lebuh aku mansik jaku bebuah tu tadi, jaku bebuah tu tadi nunjukka utai ke ditanam kitai nya bisi buah. Bisi buah. Tang iya enda nentuka pemayuh enggau ke pemimit. Nya alai ditu Tuhan madah ba buah lebat reti nya enti kitai ba buah lebat reti nya buah buah utai ke ditanam kitai nya mayuh buah. Utai ukai utai ke seleka dua nya ke dikumbai ba buah lebat. Nyadi. kena ku ngepun ke jaku Tuhan aram kitai meda dalam bup kudus inya nadai di tayang ku dia kita tau meda ba bup kudus atau ba handphone kita iya ke nya iya ke nya nitih ke tema ke udah di asuh pastor di kunsi ka iya nya ke diambi ku ari John lima belas ayat satu ngagai lapan. Kitai tau meda ba Bup Kudus, barang kita bisi bisi Bup Kudus, barang nadai peda ba handphone kita. Ha? Okey, aku macha iya. Ayat satu, Aku tu pun anggur ti bendar, lalu apai aku tukang kebun. Iya muai ari aku genap iti dan ti enda babuah Genap iti dan ti bebuah dijarau iya ngambi ke dan nya bebuah lebat agi. Nya kebuk, ayat ketiga, kita udah dituchi ulih jaku ti disebut Aku ngagai kita. Ayat empat, Meruan dalam Aku lalu Aku deka meruan dalam kita. Dan enda ulih bebuah ngatika diri enti iya enda meruan begempung enggau pun. Baka nya mega, kita enda ulih bebuah enti kita enda meruan dalam aku. Ayat lima, Aku tu pun anggur kita nya dan orang ti meruan dalam aku lalu aku meruan dalam sida, deka bebuah lebat. Laban enti nadai aku kita enda ulih ngereja sebarang utai. Ayat enam, Barang sapa enda meruan dalam aku deka debuai Baka Dan lalu layu. Dan ti baka Dan ti baka nya deka digumpul, ditikauka ngagai api lalu ditunu. Ayat ketujuh, Enti kita meruan dalam Aku, lalu jaku Aku meruan dalam kita, pinta sebarang utai dikedeka kita lalu utai nya deka dikereja ka kita. Apai aku dimuliaka, enti kita bebuah lebat lalu nyadi murid aku. Amen. Nya jaku Tuhan ke dibacha kitai pagi tu. Kena pemuka jaku Ok, kena pemuka jaku pagi tu aku ka ngambi Berapa-berapa iti kena ku pemuka jaku sebedau kitai ngagai nya ayat ke udah dibacha kitai tadi. Kitai meda ba pengawa dunya sekular selalu kitai ninga bisi ba kompeni atau ba kerajaan sida ngena jaku KPI, target, deadline atau quota dan lain-lain kena sida nentuka pemansang pengawa bala pekereja. Nyadi tu ke ngasuh pekerja stress enggai ke enda ulih datai ba target ti ke deka kompeni lalu ngujungka sida diketuka gawa. Nyadi istilah nyadi istilah uhh ke dikena Tuhan Jesus ditu iya nya ba buah lebat. Ditu Tuhan Jesus nyebut Iya empu pukuk anggur Iya ngelala bagi dan ke ka bebuah enggau ke enggai bebuah. Ba dunya sekula, ba dunya kerja sekula tetiap iku kitai bisi target ke diri empu mesti dichapai nitihka kompetensi pengalaman diri empu. Tu ke ngasuh anak Tuhan tejanggal ngasilka buah. Pengidup Kristian ngajar kitai tentang pengidup ti seimbang. Tu amat penting ngagai orang ke arap laban kitai bisi berekat, penguntung enggau pemeri ti besai ke orang ti arap enggau pechaya. Kitai bisi Kitai bisi privilej iya nya berekat sereta tanggungjawap. Tuhan ngingatka kitai ngambika kitai ngingatka tanggungjawap kitai patut idup iya nya ditu produktif reti nya behasil sereta mansut ke buah ti lebat. Kitai meda ba pemungkal. Ba pemungkal satu, iya ba lebuh Tuhan ngaga kitai mensia, udah Tuhan tembu ngaga kitai mensia, iya lalu merekatka seduai iya ngambika beranak betelesa. Tuhan ka pengidup kitai mansutka asil bebuah ti lebat belipat-lipat ganda. Kitai enda ulih betambah enti kitai enda bebuah. Orang Kristian ti enda buah deka ditebang lalu dijarau sereta dibuai lalu ditunu. Ba ayat enam, Tuhan deka ka pengidup kitai mansut ka buah. Nyadi ditu diambi aku kekeda baka summary, summary baka ni Tuhan deka ka kitai bebuah. Ah, kita meda ba ayat 1, nya aku tu pun anggur. Okey, kita meda. Tuhan madah ia tu pun. Dalam penyanyian lama, pokok anggur nya lambang ari Israel, eh, nya Mazmur ba 80 agai eh, nya ayat 8 agai 16. Lebuh Jesus nyebut Iya empu pun anggur ti bendar. Jaku bendar dalam bahasa Yunani nya alektinos, bereti bendar sereta asil, sereta asli. Nabi Jeremiah kala nyebut bansa Israel udah berubah nyadi pun anggur udah rusak enggau liar, sida udah limpang ari jaku Tuhan. Nya, ba ayat satu tu kitai meda Ditu, Tuhan Jesus empu madah iya empu tu pun anggur. Nyadi kitai tu dan iya, ku iya ditu. Nya alai iya, iya nya pun anggur ukai pun anggur ti sebarang. Iya nya pun anggur ti asli, pun anggur ti betul-betul, iya nya pun anggur, ukai pun anggur ke palsu. Nya alai iya kebuah nyebut ditu, eh, Laban kitai meda laban pedegil bansa orang Israel mayuh sida iya enda arapka Tuhan Jesus. Nya alai nabi Jeremiah madah, Sida tu udah rusak serta liar, ya, laban sida iya enda arapka Tuhan Jesus. Eh, dia kitai meda ditu keterubah ba ayat satu Tuhan Jesus nya pun anggur. Eh, Tuhan nya Jesus nya pun anggur. Okey. Ayat kedua, Iya muai dan ti enda bebuah, lalu dan ti bebuah dijarau ngambi dan nya bebuah lebat agi. Nya. Ha, ba ayat kedua. Nyadi tukang kebun nyadi eh, nyadi tukang kebun bisi cara baka ni iya prunin eh, atau ngambi ke pun anggur tau bebuah lebat. Dan ke mati enggau dan ke enda mansut ke buah dijarau sereta dibuai lalu ditunu. Nya, ditu kitai meda iya muai dan ti enda bebuah lalu dan ti bebuah dijarau. Nyadi ditu enti baka lebih agi baka orang ke kebun sawit atau kebun buah iya nemu chara. Masa ni lebih agi bala kitai ditu bisi bekebun sawit Lebih baka padi iya. Iya nemu iya chara mun seni iya perunding kebun sawit iya awakka nemu jampat awakka dapat bebuah, besai bebuah. Heh engka bala kita bukai pun bisi dei enda cinta nya pun bisi kebun sawit. Aku enda nemu aku ti engkah asur aku perunding dia. Nyadi baka nya mega Tuhan bisi chara iya empu. Bansa iya ni, bansa ni iya perunin pengidup kitai. Awakka kitai eh, ba buah lebat. Hmm? Laban munyi ko di munyi ko ah, jaku Tuhan ditu ah, ah, utai tu endang amat mega. Lebuh kitai ke perunin dan buah, tentu kitai ngiga dan iya ke enda ngai mansut ke buah Dan iya ke enda bebuah ka di ketak tua lalu di tunu. Eh? Lalu di tunu tua. Laban baka nya mega Tuhan ba pengidup kitai orang Kristian, iya tu tadi nemu bagi dan ba tiap-tiap iku kitai ke arap. Ni utai ke enda ngasuh kitai bebuah, iya deka muai nya ari kitai. Kitai terus, Tuhan dekaka pengawa ti positif baka nya, runding orang eh nulung orang tusah, baka bekerja enggau jujur, bebasa ke orang tuai dan lain-lain. Nya alai dan ti enda bebuah diputung sereta dibuai lalu ditunu. Nya alai pengidup kitai patut bisi kebenaran sereta kudus. Nya baru kitai ulih mansutka buah. Nyadi ditu Tuhan ngambika banding ngambika banding ngagai kitai ke arapka Tuhan iya nya reti tadi enti tua tu tadi jujur atau ka lempung nulung Bisi buah. Ha, nyadi nya utai ke ka Tuhan tadi. Ka ke kitai tu tadi ba mansutka buah. Okey, ba ayat tiga. Ikon kitai. Ye peda. Enggau aircon kitai peda muka ngai ke enda. Okey, aku neruska ngagai ayat tiga. Kitai endang udah tuchi. Nah, ditu kitai meda ba. Kitai udah tuchi ulih jaku disebut aku ngagai kita. Orang ke udah mandi enda ibuh masuk kaki iya, lalu kita tu tuchi, tang ukai semua kita tuchi, laban iya nemu sapa ke deka nyual iya, nya kebuah iya nyebut, ukai semua kita tuchi, ba John tiga belas ayat sepuluh ngagai sebelas. Jesus nyebut nya laban Jaku Tuhan tu nunjukka berapa penting nya Jaku Tuhan nyadika lalau dalam pengidup kitai. Jaku Tuhan bisi kuasa nuchi kitai. Ari nya tadi kitai ulih ngasilka buah ti ti mai kitai ngagai pengudus. Nya. Ditu Tuhan madah ngagai tiap-tiap iku kitai ke pechaya ngagai Tuhan tu, kitai tu endang udah tuchi. Nama kebuah iya nyebut kitai tu endang udah tuchi? Laban kitai tiap-tiap minggu diajar pastor enggau Jaku Tuhan. Jaku Tuhan nya tadi meh kena nuchi pikir runding kitai awakka kitai mansut kebuah. Ha? Awakka kitai mansut kebuah. Nya alai iya ditu madah kitai endang udah tuchi ku iya ditu. Tang taja kitai tu udah diberesi, udah dituchi Tuhan, ha? iya madah ukai semua ga ku iya. Nama kebuah iya nyebut tu? Huh? Nama kebuah iya nyebut tu? Huh? Ukai semua kitai tuchi. Huh? Dia laban iya deka meda pengidup kitai tu tadi betul-betul deka mansutka buah. Enda salah-salah baka orang ke nanam utai. Huh? Kadang-kadang uh, pokok utai ke ditanam kitai nya udah diberesi kitai. Huh? Tang ukai semua pokok ke udah diberesi kitai nya Mansut ke asil. Baka nya meh reti ku Tuhan tadi, ba pengidup kitai orang Kristian, ukai semua tuchi. Pia ku iya madah. Lagi kitai meda ba pengujung ba ti nya iya lagi. Aa. Pelanting. Okey, ba ayat empat. Aduh, udah tinggal nang tadi pia. Okey. Okey. Ba ayat empat. Meruan dalam aku, lalu aku deka meruan dalam kita. Tegap dalam pengarap, chara pengidup kitai udah betaubat atau berubah. Taluk belama-lama, mansut kebuah, Nyadi, ba Matiu tujuh tiga belas, Tama nengah pintu ti sempit, laban pintu ti besai enggau jalai ti luas nuju ngagai pengerusak, lalu mayuh orang nengah nya. Nya. Ditu, ba ayat empat tu, Tuhan selalu ngasuh kitai begempung enggau Iya. Em. Laban munyi ku jaku ba ayat tiga tu tadi, ukai semua orang ke Kristian tuchi. Eh, laban iya nemu, eh, baka ni iya tu tadi udah perunin kitai. Munyi ku aku tadi, lebuh kitai maja buah, eh, atau kitai peru mesi buah, enda semua buah yang tadi mansut kasil. Bisi siti dua buah nya enda mansut kasil. Nya alai di ditu iya madah ngasuh kitai tetap tegap dalam Tuhan. Reti nya kitai patut Begulai begempung enggau Tuhan enti kitai deka bebuah lebat. Eh? Nyadi ba Matthew, nama kebuah iya nyebut eh, Matthew tujuh eh, ayat tiga belas. Tama nengah pintu pintu ti sempit laban pintu ti besai enggau jalai ti luas nuju ngagai pengerusak lalu mayuh orang nengah jalai nya. Nya, napa ai kebuah nyebut tu? Nya meh kebuah tu tadi iya ngasuh kitai orang Kristian tu tetap eh tetap ati tegap bekaul enggau Tuhan Jesus. Nya alai mayuh or kitai tu tadi ka ngiga jalai muntang, ngiga jalai ke senang, ngekai luas, senang dititih. Eh tang Tuhan enggaika kitai. Baka nya, Iya deka ke kitai tetap begulai enggai Iya enda ngasuh kitai nengah pintu ke ke luas. Iya ka kitai nengah pintu ke sempit begulai enggau Iya. Laban kitai nemu pintu ke sempit nya ukai senang orang ulih masuk ke iya. Semina orang ke betul-betul tegap dalam pengarap baru ulih masuk ke iya. Nya alai iya nyebut jaku tu ngagai kitai, awakka kitai beratika ni jalai tua tau mansutka buah lebat. Ok, ayat lima. Orang ti meruan dalam Aku, lalu Aku meruan dalam sida deka bebuah lebat. Eh, ditu Ditu Tuhan Jesus madah ngagai semua orang ke arap deka bebuah. Nah. Dinga kitai, iya madah ditu, Ditu Tuhan Jesus madah ngagai semua orang ti arap deka bebuah lebas, lebat. Jesus enggaika bisi tinggal, pekara tu ukai automatik. Orang ke ka mansutka buah enti sida terus-menerus ba pengawa ti bekaul enggau apai sereta enggau anak nya. Nah, ditu reti entu tadi Tuhan deka ke kitai bekaul uh, terus menerus. Ukai oh pegila aku ngetu, lusa aku bekaul, lusa aku ngetu, enda bukannya. Ia ka ke kitai tu tadi terus menerus begulai enggau Tuhan. Reti nya kitai tu tadi terus eh, muji Tuhan lalu percaya ke Tuhan. Hmm? Kitai patut meruan diau enggau Tuhan ngena pengarap oleh Roh Kudus Enti dan tetap bejantil enggau batang, semua pemakai terus mengalir ngagai dan iya. Kitai patut terus meruan ka bebuah enggau lebat ulih pengarap kitai ke bendar sereta rindu ke Iya lalu pengarap lalu pengidup kitai bedasarka janji Tuhan iya Sereta dipimpin olih roh iya lalu meri mulia ke Allah Taala. Nya. Eh, kitai meda ditu nama iya kebuah nyebut semua pemakai terus mengalir ngagai dan. Laban iya tadi, iya tu tadi eh, nya pokok, eh, nya pun, batang. Nyadi kitai tu dan iya. Enti kitai enda bejantil enggau dan iya, tentu kitai enda ulih ngiga pemakai. Eh, enda ulih ngiga pemakai. Enti kitai nyema dan kediri batang, Tentu Dan tu mati. Baka nya iya, nya alai kebuah Tuhan ditu nyebut, Awakka kitai terus bekaul begempung enggau Tuhan, bejantil enggau Tuhan, awakka pengidup kitai tu tadi nitihka utai ke udah dipadah Tuhan, ngambika tua bebuah lebat. Em, nya kebuah Tuhan nyebut tu tadi. ulih pengarap kita ke bendar sereta rinduka Iya lalu pengidup kita bedasarka janji Iya sereta dipimpin ulih Roh Iya lalu meri mulia ngagai Allah Taala. Nya alai, kitai patut bejantil enggau Tuhan awakka kitai bulih pemakai. Reti pemakai nya nama? Iya nya jaku Tuhan. Jaku Tuhan nya pemakai eh, pemakai tiap-tiap iku kitai lebih agi ba Bup Kudus. Eh, nya alai orang selalu meransang kitai bacha Bup Kudus. Eh, selalu bacha Bup Kudus laban tu pemakai kitai, pemakai semengat kitai. Nya ari nya tadi kitai ulih masut ke buah. Dan dan enggau enggau pun anggur mesti bejantil sereta selalu diberi baja ngambika galak sereta ulih mansutka bebuah ti buah ti lebat. Nya nyembah iya, belajarka iya ku Tuhan bensa besampi pengobanan nya reti komitmen enggau pelayanan. Eh nya au nya baru kitai ulih mansutka buah eh laban Ari jaku Tuhan nya meh ke baja kitai, pemakai kitai, baka utai ke ditanam kitai. Enti iya enda diberi kitai baja tentu iya. Hah? Ayu ngambika banding lebuh aku ke menua suba ke Meduai, tanam ku berapa pun rian mun sangking. Manah iya. Kedua kali ku kin. Iya ketiga kali ku iya meh aku pulai kitu. Peda mati ku. Ko tanya bala aku, nama kebuah laban kitai nadai ngintu iya, laban kitai enda chukup a meri iya pemakai laban kitai nadai dia. Baka nya ba pengidup kitai orang Kristian, enti tua tu tadi enda selalu datai ba gempuru atau macha ari Bup Kudus, eh pengidup tua tu tadi enda salah-salah baka utai ke ditanam kitai. Ayat enam, Barang sapa enda meruan dalam Aku, deka dibuai. Ha. Tu iya bechontoka Judas. Ha. Tadi aku udah nyebut iya ke enda semua orang Kristian Ke nama tu tuchi ya. Iya bechuntuhka Judas sereta orang Israel atau orang ke ngembuan pengarap ti palsu. Ya, iya nya ba Matthew 13 41 agai 42. Iya ngasuh melikat muai ari perintah iya semua utai ti ngasuh bedosa enggau orang ke ngereja penyai lalu nikauka sida ngagai serumbung api alai orang deka nyabak sereta begerit ngeli. Bergerit ngeli. Nya. Hah? Ditu Nya alai Tuhan tu tadi selalu madah kitai, meruan dalam aku, ku iya. Laban eh, meruan dalam aku. Enggai ke kitai baka Judas. Amat Judas tu tadi, iya siku murid Tuhan Jesus. Tang nama kebuah iya nyual tuh nyual Tuhan Jesus. Tu meh utai ke disebut uh, ba Ba ayat tu, laban iya tu tadi enda meruan begulai atau enggau Tuhan atau be, eh, atau dan iya enda bejantil enggau pun. Eh? Kelimpah ari janji Tuhan, kitai enda bebuah lebat. Tu kena ngingatka orang Kristian enti kitai enda bekaul enggau Tuhan, udah tentu Kerohanian kitai mati. Tu nunjukka orang Kristian ti enda bebuah deka dibuai ari Perintah Allah Taala. Munyi ke aku dulu tadi, nya alai kebuah Judas tu tadi. Iya sanggup nyual Jesus laban iya enda begempung enggau Tuhan. Ayat tujuh. Janji Tuhan, Enti kita meruan dalam Aku, Lalu jaku aku meruan dalam kita pinta sebarang utai ti dikedeka kita. Tuhan bisi atur enti kitai ka minta. Keterubah, kitai mesti meruan diau dalam Jesus. Nya. Ha? Reti enta ti, enti nuan enda diau dalam Jesus, nuan enda ulih minta sebarang utai. Tang ditu Tuhan udah madah ngagai kitai, Ngasuh kitai minta lalu Iya deka ngereja semua utai nya ngagai kitai. Eng. Ngambika kita enggau naka ulih terus diau dalam Iya, walau nama pun dalam penusah, penguji sereta nama pun situasi. Lebuh eh, lebuh utai tu nyadi ba pengidup kita, betau tentu bisi jaminan tetap diau dalam dalam Iya selama-lama iya. nya perlu ke kesetiaan atau pengeliat ati. Nya, eh, ditu Tuhan madah ngagai kitai. Eh, tadi ku iya, iya ngasuh kitai diau meruan enggau iya. Tang endi pengeliat ati kitai? Endi bejujur ati lebuh nuan ke enda penusah? Adakah enda nuan agi begempung enggau iya? Adakah enda nuan agi bepanggai ba Tuhan? Kemungkin nuan ngiga jalai bukai. Hah? Mayuh kitai Kristian baka nya. Ensepi enda ensepi diri sakit, enda ulih tu ngiga beliau. Tang iya udah lama Kristian. Ni pengarap iya? Tu ti ke disebut Tuhan Jesus eh, Tuhan ditu eh, madahka ngagai kitai. Enda tentu eh, enda ten, bedau tentu bisi jaminan tetap diau dalam iya selama-selama iya eh, ku iya ditu. Eh? Lebuh nuan kena penguji atau kena penusah. Nya alai ditu aram meh kitai tu tadi diau begempung enggau Tuhan. Nama pun utai ditapi kitai tang pangai ke nya ba Tuhan Jesus. Ayat lapan, Ba pengujung kitai nitihka Dua pekara ke udah dibagi iya ari pengidup murid Jesus iya nya bisi pengidup kaya sereta terus bebuah lebat. Lu nya kena muliaka Allah Taala. Reti tu tadi, enti tua, terus bebuah lebat, reti nya kena kitai ngeninggika Tuhan, kena kitai muliaka Tuhan kitai eh iya nya ari pengawa utai ke dikereja kitai. Okey, kita kita meda ngagai lah. Lebuh kita bejaku pasal buah. Bisi empat perkara mesti ditemu kita. Eh nya keterubah buah pertobatan. Eh nya buah pertobat. Ah. Bertobat artinya nuan ba pengidup nuan oh, nuan udah berubah. Berubah di cara berfikir. Suba nuan malas ditu nuan rajin. Huh? Suba nuan enda sabar, diatu nuan sabar. Huh? Enggau sebagai nya. Nya reti eh, nya buah. Huh? Huh? Nya semagi ari buah ke patut di kemuan tiap-tiap iku kitai ke orang ke arap lebuh nuan begempung enggau Tuhan. Lebuh kitai pechayaka Tuhan Jesus enggau pengabis ati lalu pengidup kitai berubah, orang ke diau sepiak kitai ulih meda buah-buah laban udah be laban udah berubah lalu buah nya ulih diasaika orang ke begulai enggau kitai. Nya laban kitai indi buah ke madahka diri iya munyi ke Jaku Tuhan ditu, Orang ke begulai enggau kitai ari sepiak-sepiak ngasaika Masa ni sanu tu pengidup iya udah lain. Reti nya tadi, nuan udah ngayanka buah nuan ngagai orang bukai nengah pengidup nuan. Eh? Yang nombor dua, mansutka buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus. Ba Galatia, iya nya bisi semilan buah Roh Kudus. Iya nya, pengerindu, pengaga, pemaik, pengeliat ati, Nya pengeliat ati, penyiru, pemadas, penetap ati, penelap sereta nagang diri. Nya buah Roh Kudus. Kitai selalu belagu nya semilan buah Roh Kudus. Iya ketiga, mansutka buah pelayanan. Mansutka buah pelayanan. Mansutka buah pelayanan tu reti iya nya iya dekaka kitai mai orang arap ngagai Tuhan. Iya deka tiap-tiap iku kitai iya deka ngasuh kitai mai orang datai ngagai Tuhan. Iya madah ditu anang jadi Kris orang Kristian ti mandul. Nah, ti mandul. Nemulah kita nama sebut mandul. Ha? Tuhan deka meda kitai mai mayuh orang ngagai perintah surga. Ha? Tu utai ke deka Tuhan yang empat. Inya bagi yang keempat. Eh, salah tadi. Yang keempat, nya berkat Tuhan dalam penghidup kita. Ha? Tuhan enggai meda semina bebuah, tetapi Iya ka meda mansutka buah anggur mayuh sereta lebat. Ya, nyadi mun juga aku ari tadi, Iya ukai deka meda kitai bebuah, reti nya enti iya buah ke tanam kitai nya sigi pun dikumbai kitai bebuah meh, dua igi pan dikumbai kitai bebuah meh iya. Tang utai ke deka iya ditu, ke deka kitai tu tadi enti iya manding ngagai buah kitai, utai ke dikeja, kitai ka meda iya mayuh. Ba pokok siti nya. Nya baka nya ba ba pengidup kitai. Tuhan deka meda kitai mansutka buah ke mayuh baka nya. Nya ditu iya madah Tuhan ka ke nembiak iya bebuah lebat lalu Apai dimulia. Nya Tuhan enda nuntut utai ari kitai tang iya deka meda bisi ke enda mansutka buah nya. Tuhan nadai minta nama-nama ari kitai. Nadai minta bayar nadai tang eh Iya deka meda baka ni pengarap nuan ba Iya, awakka awakka nuan ulih mansutka buah. B. Baka ni chara pengidup kitai ulih mansutka buah? Keterubah, Diau dalam Aku, ku Iya. Bapa kali Iya nyebut eh, ti, Diau dalam Aku, ku Iya. Reti nya, Iya ngasuh kitai terus begempung enggau Iya, bekaul enggau Iya. Laban munyi ku Aku tadi, Dan ti enda begulai enggau batang, tentu ka mati. Baka nya meh laban nadai bulih pemakai. Iya madah ditu, Anang di luar Tuhan, kitai enda ulih bebuah. Ha, baka munyi ku aku tadi, iya enti kitai di luar Tuhan, kitai tentu ka mati. Masa ni enda ka maksud ke buah. Kitai mesti begantung atau lekat sereta begempung enggau batang, iya nya Tuhan Jesus. Iya bebuah, eh nya bebuah, nya kebuah Jesus madah ke iya empu pun anggur. Iya empu pun pun anggur lalu kitai dan iya. Dan enda ulih mansuka buah enti enda lekat ba batang. Mensia selalu bepanggai ba pengering diri empu, nya alai enda ulih mansutka buah nya. Anang amat, kekadang kitai kekadang kitai ngasaika Tuhan tu tadi enda ulih nulung kitai lalu kitai ngena chara pengering kitai empu. Hah? Nya alai Tuhan madah ditu, Enti nuan ngena pengering nuan empu, nuan enda ulih mansutka buah. Hah? Pengidup kitai ke mansutka buah enti pengidup kitai ka mansutka buah enti kitai begulai enggau Tuhan Jesus. Nya alai rasul Paul bisi nyebut, I can do anything through Jesus Christ who strengthen me, ku iya. Reti nya tu, Tuhan tu tadi meri iya pengering. Nya alai lebuh Paul, nama pun menua kitai meda uh, Paul nempuh mayuh penguji lebuh iya bejalai ke pengawa Tuhan. Eh, tang Tuhan meri iya pengering, ku iya. Nya alai iya ulih ngereja sebarang utai. Ha, ditu kitai enda. Baka nya mega kitai tu tadi. Ha, enti kitai manggaika diri ba Tuhan, nadai utai enda deh ulih dikereja kitai. Enti kitai enda bedau ulih ngereja iya, giga dulu Tuhan. Tanya dulu Tuhan, Nama kebuah aku bedau ulih ngereja tu? Nya alai, munyi ko Paul tadi, iya ulih ngereja sebarang utai nengah Jesus Christ who strengthen me, ko iya, meri iya pengering. Anang ngiga berekat ari chara bukai, tetapi giga berekat nengah chara betul, laban semua nya dalam Jesus, dalam Jesus. Nya alai, iya nyebut, Aku dalam kita, kita dalam aku. Kristian. Ukai ugama, tetapi kaul peribadi kitai enggau Tuhan. Em. Semina Tuhan Jesus ulih nulung kitai enggau luar biasa. Kadang-kadang orang tu tadi munyi ke nyebut eh pasal agama tu tadi. Nyadi mayuh orang nganggap agama kitai tu tadi eh agama iya nya Kristian tu. Tang ditu Tuhan madah. Kristian ukai agama tapi iya nya kaul peribadi kitai enggau Tuhan. Iya nya kaul kitai enggau Tuhan. Iya nya ba C tanda kitai agi diau enggau Tuhan. Kadang-kadang kitai nemu mungkin kitai tu tadi kada enda udah check out kitai ari hotel Tuhan. Kitai enda nemu. Ditu kitai ngabas ati diri empu, agi ke enda aku diau begulai diau enggau Tuhan. Kitai selalu sembah Tuhan ari sampi penyembahan gempuru. Lebuh nuan nemu diri sembah Tuhan, nuan bisi pengeransing semangat sereta aus nya. Lebuh nuan semak Tuhan atau nuan begulai enggau Tuhan, nuan berasai bisi pengeransing ngereja utai, bisi bisi semangat melayani, bisi bisi nama tu pengaus. Aus tu ukai reti nuan ngirup ai. Aus tu nuan aus ke jaku Tuhan. aus deka melayani, aus deka ngereja utai ke Tuhan. Tu reti iya. Nya, lebuh nuan semak Tuhan, nuan selalu meri prioriti ngagai Iya dalam semua pengawa nya. Nah, reti nya tadi, semua pengawa kitai ke digaga kitai serah dulu ngagai Tuhan. Ambi Tuhan jadi nombor satu ba pengidup kitai. Nuan deka ngereja semua pengawa Tuhan kena ngenyenangka ati Iya. Kitai mansutka buah laban bekaul enggau Iya, nya alai jaku nya alai jaku Tuhan patut diau dalam kitai, jaku Tuhan nyadika pemakai dalam pengidup kitai besehari-sehari. Eh? Jaku Tuhan patut kontrol pikir enggau runding dalam pengidup kitai. Tu menjamin ga kitai tetap bebuah lebat. Nah, munyi ga aku tadi, enti Jaku Tuhan nya tetap diau dalam kitai laban Jaku Tuhan nya ulih kontrol pikir kitai. Tu meh jamin ke nama tu jamin kitai ulih bebuah lebat. Ba di. Bisi dua hal atau dua hal iya nya iya nya pekebun nyarau kitai. Iya nyarau dan ke enda mansutka buah. Nya alai ni bagi dan dalam pengidup kitai enda ngasuh mansutka buah deka dijarau. Tukang kebun iya nya. Iya nya Tuhan Jesus. Orang ke empu kebun iya nya Apai kitai. Hmm? Eh, okey, salah. Orang iya nya pekebun iya nya Apai kitai. Tuhan Jesus nya jadi pokok. Ha? Nya alai Tuhan Apai kitai tu tadi, iya nemu bagi ni uh, dan Ke ba tiap-tiap iku kitai ke enda ulih mansut ke buah nya meh ka dijarau ke iya. Bereti nya utai ke enda ngasuh nuan bebuah dalam pikir dalam meruyung nuan nya deka di buai Apai kitai di surga. Pengawa kitai ke enda ulih mansut ke buah patut di buai patut dijarau. Nya erti tu tadi utai. Kena ngasuh kitai enda ulih mansuh ke buah reti nya tadi mungkin wang lembau macha Bup Kudus. Buai ke nya tadi awak ke nuan rajin. Tu reti iya tadi. Iya deka nyarau utai ba tiap-tiap iku kitai kena ngasuh nuan ulih mansut ke buah tu tadi. Tuhan deka perunin serta meresi kitai walaupun bisi buah enda mayuh ngambika kitai bebuah lebat. Nya. Ha? Walaupun kitai tu orang ke udah arap ke Tuhan, iya ka meda ni pemayuh buah ba tiap-tiap kitu kitai. Iya meda ku iya, ba dan ke iya, ba buah nya pun dijarau iya, diperunin iya, awak ke nya beresi lalu nya tadi ka mansut ke buah enggau lebat. Hmm, lebih agi orang ke bekebun nemu ah, nemu mesti ni sida iya perunin uh, utai ke ditanam sida iya. Serah ngagai apai ngambika merapikan eh mu nama jeku Melayu ditu meresi sereta memproses dalam pengidup kitai. Nya alai patut kitai patut nyerahka diri ngagai Tuhan awakka Tuhan memproses kitai. Tuhan ulih bejaku enggau kitai. Tuhan ulih ngubah runding kitai enti kitai nyerahka diri ngagai Tuhan. Tu meh chara orang ke bekebun tu tadi memproses utai ke ditanam iya. Baka nya mega Apai kitai memproses kitai tang kitai ka nyerahka diri ngagai Tuhan. Ah, ditu kitai meda ba E. Tuhan dekaka kitai bebuah lebat ngena tiga C. Eh, cha tiga C ianya connect, cutting, Konsistensi. Reti nya, Tuhan enti kitai deka bebauh lebat, kitai patut bejantil enggau pokok. Dan kitai patut dan patut bejantil enggau pokok. Udah nya deka diprunin, diketak ku iya, cutting, awakka iya mansutka buah enggau. Menerus, terus menerus, konsistensi ku iya, enda ngetu. Awak ke nya baru kitai deka bebuah lebat. Lebuh kitai bisi konsistensi dalam Tuhan, lebuh keadaan up and down, nuan tetap tan nempuh nya. Munyi ku aku nyebut dulu tadi, nama pun keadaan lebuh nuan bisi konsistensi ba Tuhan, nuan tetap. Tahan lu tan nuan tetap tan eh. Pengarap kitai patut konsisten ba Tuhan, kitai patut konsisten ba iring Tuhan mega kitai enda ulih mansut kebuah enggau chara instan, enggau chara muntang. Eh kitai enda ulih mansut kebuah enggau chara muntang. Munyi ku aku tadi enti buah nya ditanam kitai dia enda diintu enda dibaja eh Baka ni iya ka mansutka buah lebat? Mungkin iya bebuah, mungkin bebuah sigi dua tang iya enda mansutka bebuah lebat. Tang Tuhan ditu dekaka pengidup kitai mansutka buah lebat. Meruan meruan dalam iya sereta begempung enggau Kristus, nya utai ke deka Tuhan. Kitai bebuah ketegal jaku Tuhan diau dalam kitai, lalu Jaku Tuhan nya nyadika dasar pengeridup kitai. Buah ke bisi ba kitai nya kena muliaka Tuhan laban ulih kuasa Tuhan empu. Hmm. Nyadi ba ke ke pengujung ke ba pengujung eh ke nya kesimpulan Tuhan deka genap iku orang ke arap mesti ba buah lebat. Iya ngaika kitai tu semina bebuah sigi, dua igi, iya kaka kitai tu bebuah lebat. Reti nya tadi, pengidup kitai tu tadi ba Tuhan, iya deka meda kitai tu tadi mansutka bebuah awakka dikelala lebih banyak ba aku tadi orang sepiak-sepiak kitai meda baka ni gaya sanu tu, baka ni suba iya baka tu, Diatu iya baka tu. Munyi iko kadang-kadang lebuh aku nyebut tu, kadang-kadang bisi China sepiak kami. Iya meda bala anak bala anak bala anak aku ku iya bala anak nuan tak lain ku iya. Nyadi aku ngasuh anak aku semayang enggau nama Methodist ke din nyadi laki iya enda ngasuh. Nya iya tusah ama ati ku iya laban iya meda gaya aaa Pendiau bela anak aku tu lain ya. Nyadi dia kitai meda tu siti ya buah ke diayan kitai ngagai orang sepia-sepia. Ha tu utai ke kedeka Tuhan dikereja kitai. Meruan dalam iya sereta begempung enggau Kristus. Eh nya munyi ke aku tadi. Kita bebuah ketegal jaku Tuhan diau dalam kita laban jaku Tuhan nya tadi eh nya nyadika dasar pengidup. Buah ke bisi ba kitai nya kena muliaka Tuhan laban ulih kuasa Tuhan empu. Kuasa Allah Taala ke ngasuh kitai ngasika buah iya nya nitih sereta ngereja ngereja bedasarka jaku Tuhan ti ngenyenangka ati Allah Taala, nitihka utai ti kedeka Iya. Sebagi eh, sebagai anak Tuhan, tumpu ke pengawa kitai nitihka pengarap siku-siku buah-buah ke bisi ba kitai patut bepun ari rumah sekeliling kitai alai bekereja dalam gerija enggau ba tempat bukai. Nya, munyi ku aku tadi, orang ke sepiak kitai meda mesani chara sanu tu, suba baka tu, diatu baka tu. Ha, iya ka meda Nyadi tu meh mandangka kitai sebagai orang ke arapka Tuhan mansutka buah ke ulih dikelala orang bukai. Nyadi puji Tuhan, nyadi tu meh naka jaku Tuhan. Aram kitai bediri, aku besampi baru ngiring kitai dalam sampi. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Besampi kitai enti ngasai kitai empu bisi nyangkut dalam Jaku Tuhan tu tadi ke utai kena ngasuh kitai kitai bebuah ba pengidup kitai, ba pengarap kitai. Serahka diri empu ngagai Tuhan pagi tu. Okey. Haleluya. Tuhan Allah Taala Apai kami di serega, dalam nama Jesus, Tuhan kami sekali baru datai ngagai Nuan. Tuhan kami udah belajar ke jaku Nuan, Pasal ke bebuah lebat. Tuhan, kami ngaku kami bisi pengelemi mega Tuhan. Tang kami nemu ulih jaku Nuan, kami deka bebuah lebat. Nya alai pagi tu Tuhan, aku besampi Tuhan, nyerah ke jaku tu ngagai jari Nuan. Awak ke jaku tu Tuhan ulih ngerat ati tiap-tiap iku kami Tuhan ke ninga ditu Tuhan lebih agi sida ke di rumah Tuhan. Awak ke dalam hari ke ka datai tu Tuhan, semua utai ke enda ngasuh kami mansut ke buah, deka di buai nuan Tuhan, deka di perunin ke nuan, awak ke ba hari ke datai, ti tiap iku kami tu Tuhan, deka mansut ke buah nitih ke peneka nuan. Nya alai Tuhan, pagi tu aku besampi Tuhan, nyerah ke ti tiap iku kami ditu baru ngagai jari nuan, awak ke ti tiap iku kami ditu Tuhan, Diperunin nuan, diproses nuan. Laban kami nemu, nuan aja ke ulih memproses pikir ati runding kami Tuhan, awakka kami ulih mansut ke buah. Laban kami enda ulih ngena pengering kami empu, kami enda ulih peneka kami, tang semina bepanggai ba nuan aja Tuhan nuan ulih ngereja semua utai tu. Nyalai Tuhan pagi tu mega. Aku besampi Tuhan, taja jaku tu Tuhan tu jaku nuan tu enda panjai, tang aku pechaya Tuhan. Awakka jaku tu Tuhan ulih meransang bala menyadi kami ditu ke ninga mega Tuhan. Awakka titiap iku kami ngasai kami diberekatka ulih jaku ulih jaku tu Tuhan. Awakka lebuh kami pulai lagi semua jaku tu tetap diau begulai enggau kami. Nya awakka kami nemu kami terus begempung bekaul bejantil enggau nuan laban nuan tu pun laban nuan pun kami. Nya alai Tuhan pagi tu. Awak ke titiap iku kami ke ditu Tuhan. Iya ke sakit deka digeraika nuan Tuhan. Iya ke lemi deka dikeringka nuan Tuhan. Iya ke pemarah suba Tuhan pagi tu iya deka sabar Tuhan. Laban kami nemu semina ari nuan aja Tuhan. Ulih ngubah ati kami. Ulih ngubah pikir kami. Nya alai Tuhan pagi tu. Awakka nuan bekerja ba titiap iku kami pagi tu Tuhan. Awakka nuan mega Tuhan terus memproses kami. Terima kasih Tuhan. Tu meh sampi kami dipinta kami dalam nama Jesus. Semua kitai nyebut. Amen. Duduk kitai. Tu naka tu jaku Tuhan ke ulih dikunsika aku taja iya enda berapa terang. Aku arap Roh Kudus ulih nerangka nya ba tiap-tiap iku kitai. Ok, nyadi nyerahka tu ngagai Aki Lian. Ok, terima kasih ba Juliana ke dah bekunsi enggau kitai uhh jaku Tuhan manah bendar uhh iya nya bebuah lebat uhh. Nyadi bebuah lebat tu reti iya kitai ngembuan semilan buah Roh Kudus ke dalam Galatia lima ayat dua puluh dua puluh dua ngagai dua puluh tiga. Ingat kitai ulih ngafal nya ke nih semilan nya. Keterubah tadi pengerindu, pengaga, pemaik, pengeliat ati. Dan nya penyiru penetap ati penelap nama nya penyiru pemadas dan nya penetap ati dan nya penelap lalu pengabis iya nombor semilan nemu nagang diri nyadi nya meh reti tadi bebuah lebat kitai ngembuan semua utai tu tadi nya istilah lebat nyadi iya ke diatas sekali nya. pengerindu. Nyadi bisi siku orang besaksi bekeni iya nyadi orang Kristian iya nya lebuh iya macha ari Matthew ku iya ari Matthew bisi dalam Matthew ayat ke bebunyi enti orang nampar kuyu kiba nuan suak ke kuyu kanan nuan nyadi besampi lalu ngampunka munsuh nuan. Tu ngasuh ati iya tekuing. lalu iya nerima Jesus dalam pengidup iya. Tu reti nya tadi buah buah bebuah lebat tadi. Nyadi orang ke sanggup nama nya kuyu iya ditampar dua kali nya nanda ka iya orang ke udah bebuah udah mujur lah. Baka rian tadi ngasil mansut ke buah ke lebat baka nya reti. Ok nyadi terima kasih sekali agi nyadi kitai enda ka nutup gempuru kitai sebeda kitai pulai mansut ke diri ari anu tu nyadi baka selama kitai terus besampi ke menua kitai Malaysia menua kitai Sarawak. Ok puji Tuhan ok udah stabil dah menua kitai Sarawak lah eh kenyau hari kitai ke udah ngatur pilihan raya ujung taun nyin suba Sarawak kira stabil tang menua kitai Malaysia bedau stabil diatu agi goyang agi goyang kitai enda nemu nama utai ka nyadi. Dalam dua tiga bulan tu ti ka datai menua kitai Malaysia ke aku. Taja pia kitai terus besampi kitai terus besampi ke covid omicron ke omicron kedua omicron dua. ok benung majak tang taja pia mega kitai anang irau ati ah kitai nyaga diri empu ok kitai nitih ka sop bebendar nitih ka sop lalu kelebih agi kitai nyaga anak anak mit kitai ah laban omicron tu ok iya enda milih ah munyi ke diterang menteri kesihatan ah ok Anang mia mit pun tau dirampit covid semilan belas ukai semina orang ke nama nya beumur ke jadi kitai terus besampi ya terus besampi ke gerija mega munyi ke dadu sepuku tadi belabuh hari satu hari bulan empat kitai ulih nerima penuh gerija kitai tu jadi kitai terus besampi. Aku nganga apai dia besampi nutup ke gempuru kitai pagi tu. Okay. Okay, terima kasih Aki Lian lalu bekerja mega. Terima kasih agak Jaku Tuhan ku dah re, uh, diterang ke menyadi kita pendu. Uh, ah, Jaku Tuhan ke bisi baka ke pagi tu ngancam amat tajam amat ba ati aku laban pagi tu tadi aku tekenyit amat ati pansut ari simpang aku din bisi utai nyadi ba um nanga jalai aku dia pelit nama rumah aku nya tadi angka nya deh palu orang pelaba aku. Nyadi pelet aku nya tarik rebah lalu tebabak pelet nya ukai degaga aku ukai degaga semua laban nya degaga perintah suba deh gaga orang kerajaan pagi tadi aku kemari nadai pansut lalu dulu hari nya aku bisi pansut utai nya bedau lalu menira kami pen chundung nya meh gaya kita Iban. Nya ba rumah panjai iya ke bedau ngelala Tuhan munyi ku jaku Tuhan kitai tadi iya nya meh rangkang dan iya ke enda bebuah dan nya meh ka ditetak kitai dibuai ditisi lalu ka ditunu enti iya munyi ku utai kitai tu enda berani ngachau utai pangan diri laban utai nya harta orang hak orang utai nya Sigi utai da gaga utai da asuh perintah da utai ngambi kitai nemu dini tempat iya nya dini tempat utai nya. Nya alai orang ngaga utai bansa nya tang enda muka mukai bisi agi mensia enda manah ati bisi agi orang ngai meda kitai nama kebuah. Iya ngai meda kitai. Kitai nadai ngachau orang. Kitai nadai minta utai ba orang. Tang enti iya nya tadi minta utai ba aku, ti iya minta duit mayuh enda tang dua tiga ringgit ulih aku meri iya. Ti iya nadai minyak kena iya pulai, aku ulih nyalik iya. Anang ngereja aku utai bansa nya. Nya meh aku enti kami serumah din. Bisi dua tiga hari tu ka meeting ila ka ku sebut utai nya ba rayat aku din ngambi enda ngachau utai pangan diri agi deh laban enti nitih ka adat kita Iban kelia utai nya ukai nya ke ka danu iya aku ka danu iya pelaba aku nama kebuai ka nganu aku aku nadai penyalah pelaba aku deh laban Tuhan bisi sertai ba aku tang enda ngawa pagi tu. Laban kitai datai ba gerija semua utai nya udah pupus udah nadai aaa utai nya baka biasa aku enda ngambi ati aku enda aaa nama nya irau aku pun ka besampi ke iya ngambi iya ngelala Tuhan ngambi munyi ko Aki Lian tadi ati iya nampal sepiak kiba aku suak ka aku ga sepiak kanan awak ke iya puas ati deh tang pagi tu. Aku pa pantu pambat ati laban nya meh rangkang ke dempa jaku Tuhan kitai ke pagi tu. Aku ngiring kitai alam sampi ba pemulai kitai. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Allah Taala Apai kami ti di surga, Tuhan. Sekali agi kami datai ngadap agi mua nuan Tuhan baka ke pagi tu. Laka nuan meri berkat agi anak-anak nuan ke bisi di endur tu Tuhan laban sida iya mai ma sida ti berat. Ari jaku nuan Tuhan kami nemu jaku nuan nya endang amat-amat bebuah endang enda amat-amat buah. Laka ma kami enda kusung Tuhan laban kami nemu pulai lagi kami ka betusi agi pangan diri. Laka, semua anak-anak nuan udah diberekat nuan mega Tuhan. Kenya mega Tuhan, aku besampi sida kena ulih datai ditu mega Tuhan. Laka nuan terus negu nata sida iya Tuhan, kini-kini endul sida iya, laka nuan terus ngiring nyaga sida iya mega Tuhan, lalu beri berekat laka sida iya nemu pengawa nuan Tuhan endang sigi ama amat ngemataka bala anak-anak nuan Tuhan. Tuhan, sekali agi aku besampi ngagai um, semua kami ke bisi ditu, Tuhan. Lak ka kini-kini ndul kami, Tuhan. Bekanya nuan mai kami datai tarik Tuhan. Lalu bekanya nuan mai kami pulai datai gai bilik penayak kami. Lak ka kami ulih datai baru, minggu baru, aba dendul tu. Muji nama nuan, Tuhan. Lak ka kami enda puas, enda leju ninga jaku nuan mega, Tuhan. Laban kami nemu. Nya ke nyadi pemakai pengering sepengerai semengat tubuh kami. Lebuh kami ninga jaku nuan mega Tuhan, kami temegah ati laban kami nemu laban buah ati kami. Buah ati ke diberi nuan ke kami nya nyadika penelap, nya nyadika penyabal ba Pendiau pengidup kami mega Tuhan. Tuhan aku terus besampi enggai pastor kami iya ke nadai enggau kami ditu Tuhan iring iya pulai Tuhan dini dini endul iya lak iya ulih datai selamat ba ruang bilik iya mega Tuhan lalu bekenyah mega Tuhan aku nyerah ka sekali agi bala anak anak kami iya ke bisi enggau ke baka ke pagi tu ba bilik sekula minggu Lak ke sida iya bulih penemu, bulih penau, bulih pemandai laban sida enda lama agi ka pulai besekula agei di tempat endur sida iya ke lak ke baka selama mega Tuhan lalu kenya Tuhan kami nyerahka bala indai-indai sekula sida iya bala cikgu-cikgu sida iya. Lak ka sida ea liat ati meri pengering meri penemu ngagai bala anak-anak kami Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Roh Kudus dalam nama anak Enun Tuhan Jesus kami besampi minta tu nyadi ba setiap iku kami. Amen. Amen. Okay, terima kasih PD. Jadi tu naka gemuruh kita bertemu baru kita hari Minggu tiga datai ya. Okey, nyadi sampul surat pemeri kitai engkah dalam bakul dah ba mua pintu den.